די לעצטע פרשה פון די וואך וזאת הברכה האט נישט א שבת ווען מען ליינט עס, סאו עס איז נישט דא קיין איין וואך ווען יענע וואך איז וזאת הברכה, אבער מען ליינט עס שמחת תורה, סאו טעקניקלי גאנץ סוכות איז פרשת וזאת הברכה. יעצט כ'האב געטראכט צו מיר, די צוויי ווערטער אנצוהויבן א פרשה וזאת הברכה איז זייער יוניק, ס'איז זייער אזא ס'שטעקט ארויס וזאת הברכה, אזוי הייבט זיך אן די פרשה, ס'האט מיר בייגעפאלן א געדאנק, אז ווען א מענטש לערנט דורך גאנץ חמשה חומשי תורה און ער קומט צו די לעצטע פרשה, איז וואס געשעהט איז וזאת הברכה, די לערנען מאכט אים פילן ווי א ברכה איז געקומען אויף אים, איז וזאת הברכה אשר ברך משה, די לערנסט דורך די גאנצע חומש פילסטו ווי די ברכה פון משה רבינו איז אויף דיר. יעצט אפאר יאר צוריק האב איך געוואלט דורכלערנען גאנץ חומש, יעצט א לאנגע זאך. זיי האבן באמערקט אז יעדע פרשה איז צוטיילט אויף זיבן. ס'איז דא פון ראשון ביז שני, שני ביז שלישי, און אזוי ווייטער. און ס'איז דא זיבן טעג א וואך. סאו איז מיר בייגעפאלן, אפשר לאמיר אנהויבן זונטאג לערנען פון ראשון ביז שני, מאנטאג לערנען פון שני ביז שלישי, און אזוי ווייטער. און כ'האב עס איין יאר געטון, און כ'האב דורכגעלערנט גאנץ חמש חומשי תורה. און די פריערדיגע יאר האב איך עס נאכאמאל געטון, איז מילא יעצט פיל איך וזאת הברכה, איך פיל אזוי גליקליך אז איך האב זוכה געווען דורך צו לערנען גאנץ חמשה חומשי תורה, יעצט איז דא אסאך מענטשן ווען ס'קומט ראש השנה מאכט נייע קבלות, ווייסט מ'רופט עס אין ענגליש ניו יערס רעזעלושענס, סאו האב איך געטראכט צו מיר אז דאס קען זיין א גוטע ניו יערס רעזעלושען און אונז האלטן יעצט די ערשטע חודש פון די יאר, און מען הייבט ערשט אן ליינען בראשית נאך שמחת תורה, סאו קען מען עס נאך אנהויבן, און אנהויבן א נייע יאר, און אז ס'גייט דורך א טאג און האסט עס נישט געקענט ענדיגן, קען מען עס משלים זיין נאכדעם, און אז דו פארשטייסט נישט יעדע ווארט, און דו האסט שוין אזויפיל צייט זיך צו מוטשענען, אקעי, סאו לייג עס אוועק, אדער עס טאר צוריקקומען, אדער עס טון א צווייטע מאל. אבער ס'איז א גוטע זאך צו עס לערנען, אויב צו עס דא מענטשן וואס לערנען היינט דף היומי צו אנדערע שיעורים וואס זאל נאר זיין, און אסאך מענטשן האבן דורך געלערנט גאנץ שס און זיי האבן קיינמאל נישט געלערנט די חומש, און גאנץ שס איז געבויט אויף חומש, איז מילא א גוטע עצה אנצוהויבן די יאר אז מיט דעם מען זאל אנהויבן לערנען חמשה חומשי תורה יעדן טאג פון ראשון ביז שני, שני ביז שלישי אזוי ווייטער און ווייטער, און איך זאג דיר עס וועט קומען נעקסטן יאר. ביי סוכות זעסטו פילן וויאזוי ס'איז א ברוך הוא אשר ברך משה, דו וועסט פילן ווי דו האסט זוכה געווען צו לערנען תורה און דאס וועט זיין וויאזוי ס'איז א ברוך הוא. האטס א פרייליכן יום טוב.